Helo, Mister Matthias sydd fan hyn ac yn y fideo yma dwi'n mynd i ddangos i chi sut i ddysgu um, a gwella eich sgiliau Adobe Illustrator. So, So, yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddangos chi sut i ddefnyddio um, Adobe Illustrator. So, ewch i Start fan hyn yn yr ysgol, a chi'n gallu gweld AI UE fanna. Nawr, amser chi'n agor e fyny, mae fe'n dod lan fel hyn. A falle bydd eich ffenestri tamed bach yn wahanol i hyn, ond yy yy dyna ni. Nawr cofiwch, chi'n defnyddio Adobe Illustrator i weithio gyda ffeiliau vector. A ma' ffeiliau vector yn cael eu gwneud gyda mathemateg. Dydyn nhw ddim yn... pixel based so chi'n gallu gwneud nhw'n fwy o seis, chi'n gallu gwneud llai o seis a dyw'r ansawdd ddim yn cael ei effeithio. Ac hefyd maen nhw'n grêt ar gyfer gwefannau achos mae s- yy maint y ffail yn llai o seis hefyd. Nawr chi'n gweld lan fan'na uwch ben fy mhen i yy find out how to do's and more so chi'n jyst yn gwasgu clic ar hwnna fan'na a mae e'n mynd â chi so so mae mae Adobe yn creu y gwefannau hyn i chi a dysgu chi sut i ddefnyddio fe. So os ych chi'n mynd lan i'r top fan hyn ac yn clicio Get to know Illustrator, mae'r fideo hyn nawr yn tua 17 munud, so mae e yn yr United Kingdom, ac 'y chi yn gallu gweld mai yy

Nawr ma' hwnna yn dangos y basics i chi gyd a ma' ma'r ysgrifen fan'na. Wedyn mae e'n mynd mewn i how to zoom and pan ac ch'mod ma' fideo arall fan 'yn. Pedwar munud. Beth oedd y fideo 'na? O'dd fideo 'na pedwar munud. Symud lawr fan hyn. Ma'r fideo yma yn pedwar munud. So ma' 12 munud fan 'yn 'da ni. Clico fan 'yn. Tri munud. So i fod yn hollol gonest gyda chi, chimod sut mae fe'n dweud, os ydych chi'n mynd nôl i Adobe Illustrator, mae'n gweud mae hwnna'n tua 17 munud. Dim ond 17 munud yw e, ac dwi'n meddwl mae fe'n werthwael i chi gwneud hwnna. So beth dwi i yn gwneud weithiau, os ych chi yn yr ysgol a chi ddim yn gwybod y link, na jyst cliciwch hwnna, copiwch hwnna. copïo yr linc yna ac wedyn jyst rhoiwch e, anfonwch e eich hunan a wedyn fydd y linc gyda chi wedyn. Gallwch chi edrych ar fe ar eich ffôn chi neu edrych arno fe ble bynnag. So mae fe lan fan hyn. OK, so os ych chi sef i gwneud y fideos hyn yn y Gymraeg, jyst dwedwch fi, na i'r fideos tutorial am Illustrator yn Gymraeg, ond os chi sef jyst i uh, dilyn y fideos nhw a maen nhw'n llawer fwy profiadol na fi, ewch arno nhw fanna ac o, cliciwch lan fan hyn, create and edit shapes, transform colour strokes, add text to your design, organise, so chi'n gweld fan hyn, nawr 17, 17, mae ti awr fanna, un awr, doi awr, o na, mae rhain eitha bach yn iawn. So ti e, doi awr o hyfforddiant A fydden i'n meddwl fyddech chi yn expert wedyn yn defnyddio Illustrator. A fi'n dweud i chi hyn nawr, ma' hwn yn sgil ble ma' pobl eisiau. Ocê so dyna ni. Cofiwch, hoffi tanysgrifio ar rubbish 'na i gyd. Gawn ni weld. Ydyn ni'n gallu cael 2000 o subscribers? 600 a nawr ry'n ni'n... o, fi ddim yn gwybod. Mae'n mynd yn silly o dear.